Um, diolch yn fawr iawn, uh, Llywydd. Mae ma Caergybi yn agosach at ddilyn nag ydi o at uh, Lerpwl. Dim ond rhyw hanner milltir sy'n ynddi hi, ond o'r yn nherma yn masnach ni, mae'n llawer pwysicach, pwysicach wrth gwrs. Ac mi, mi ges i'n magu ac o'n i'n teimlo mod i'n cael yn magu mewn ffryntier uh, Ewropeaidd. Dwi'n cofio picio draw i Dunleary am curry uh, ar nos uh, Sadwrn a a phenwythnosa lu draw draw yn yn Nulyn ond gymaint o o hwyl yy ag oedd y cyswllt yy yna wrth gwrs ma'r manteision o ga'l y cyswllt yy agos yna'n yn rhedeg yn yn llawer yy dyfnach na yy y nosweithie hynny draw yy yn yr Ynys Werdd. Yym. Mae'r hyn da ni'n ei drafod heddiw, y cytundeb ymadael yma, yn wahanol iawn iawn i'r hyn gafodd ei addo yn ôl yn 2016, ac mae'r ffaith ein bod ni wedi cyrraedd at y pwynt yma rŵan yn dangos i fi y camgymeriad, os da chi am fod yn garedig, neu y twyll, fel y byddwn i yn ei weld o, o beidio bod wedi cynnig cynllun i bobl cyn y refferendwm, oherwydd rŵan yr ydan ni'n darganfod y gwirionedd o geisio tynnu ein hunan oddi wrth berthynas sy wedi gweithio mor ffafriol i ni drwy gydol fy mywyd i. Dwi'n Ewropead balch, wastad wedi bod, oherwydd fel cenedlaetholwr a rhyngwladolwr Cymreig, Dwi isio i Gymru fod yn rhan o rwydweithiau ehangach, felly dwi'n hapus iawn i gadarnhau yr hyn oedd Gareth Bennett yn ei ddweud. Mae gwledydd bach annibynnol fel Cymru yn elwa o fod yn rhan o rwydweithiau rhyngwladol, a dwi eisiau i Gymru annibynnol fod yn rhan o rwydweithiau Prydeinig ac Ewropeaidd yn y dyfodol ar gyfer 'y mhlant i a'u plant nhw. Ac nid rhyw rwydweithiau haniaethol ydy'r rhain, maen nhw'n rwydweithiau go iawn sy'n cael effaith go iawn. Dwi wedi crybwyll Caergybi yn barod. Does dim angen i fi sôn am bwysigrwydd y porthladd hwnnw yng nghyd-destun economi Ynys Môn, ond wrth gwrs mae o'n groesiad cwbl, cwbl hanfodol o ran y berthynas rhwng Prydain a'r Undeb Ewropeaidd, yr ail borthladd roll-on, roll-off, Ym Prysura, yn Ynysoedd Prydain, yn ail i Dover, ac mae traffig masnach drwy Gaergybi wedi cynyddu 694 y cant ers i'r farchnad sengl Ewropeaidd gael ei chreu. Mae symudedd rhwydd masnach drwy Gaergybi yn gwbl hanfodol i iechyd economaidd y porthladd a'r dre honno, a does dim angen i ni ddychmygu yr effaith fyddai ymadawiad caled o'r Undeb Ewropeaidd yn ei gael, ac wrth gwrs does gennym ni ddim sicrwydd dan yr hyn sy'n cael ei gynnig yn y cytundeb ar hyn o bryd. Oes, mae yna sôn am gytundeb backstop, fydd yna ddim llawer o newid am y tro ac yn y blaen, ond dwi ddim yn fodlon cymryd risg efo'r math yna o ansicrwydd. Yym, 'dan ni'n gwybod y bydda ffin galed yn yn niweidiol iawn, ond yn barod 'dan ni'n gwybod bod 'na ferries go iawn, nid syniadau, nid bygythiadau, ond ferries go iawn yn cael eu hadeiladu i wneud y croesiad yn uniongyrchol o Gaergybi yy i'r yy i gyfandir yy Ewrop. Gadwch i fi droi at amaethyddiaeth, mor bwysig i Fôn, yn economaidd, yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, yn ieithyddol. Da ni eisoes yn gweld effaith Brexit cyn i ni adael, a hynny yn ffurf yr ymgynghoriad Brexit a'n tir, sy'n paratoi'r ffordd at gael gwared ardaliadau uniongyrchol i ffermydd teuluol, i ffermydd yn gyffredinol. Wedyn mae'r bygythiad i farchnadoedd yn ffermwyr ni sy'n dal yn gwbl ansicr. Ac ydy, mae'r undebau amaethyddol yn deud falle bod y cytundeb yma yn well na dim cytundeb ar ran sicrwydd llwyr fydde hynny'n ei gynrychioli, ond mae yna le wrth gwrs i stopio'r holl broses a dyna'r unig beth allai gynnig rhyw fath o sicrwydd i ffermwyr. Wedyn mae'r holl naratif Brexit, yn dydy hi, nid dim ond tanseilio Ewrop, Yy, ydi'r nod yn fan hyn. Does gen i ddim amheuaeth am hynny, ond Prydeineiddio a dad-Gymreigio! Mi welson ni be ddigwyddodd yn y Sioe Frenhinol. Bwyd Cymru'n cael ei frandio fel bwyd Prydeinig. Yr wythnos yma, yy, mi welais i lyniau o gig oen Cymreig yn cael ei werthu efo label Jac yr Undeb yn archfarchnad Morrisons, rhywbeth fydda ddim wedi cael ei wneud o'r blaen. Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru wedi cyfeirio at astudiaeth sy'n dangos bod y brand Cymreig yn llawer mwy effeithiol, yn gryfach brand na'r brand Prydeinig, pan yn gwerthu i farchnadoedd Ffrainc, marchnadoedd fel yr Almaen hefyd a'r Eidal dwi'n credu. A nid dim ond cig. Dwi'n sôn amdano fo'n fan hyn, mae 95, 97 y cant o gregyn gleision o'r Fenai yn mynd i farchnadoedd Undeb Ewropeaidd, a maen nhw'n gorfod cyrraedd o fewn uh, oriau aer o fod wedi cael eu tynnu o'r môr. Uh, Dyna'r bygythiad uh, iddyn nhw. Um, Halen, Halen Môn, uh, Halen gorau'r byd heb amheuaeth. Yn falch iawn o fod yn gynnyrch Cymreig ac Ewropeaidd ac wedi manteisio yn helaeth o gael uh, statws Ewropeaidd gwarchodedig. Mae yna gymaint mwy allwn ni gyfeirio at o ran perthynas Môn a'r Undeb Ewropeaidd. SECAMS, yr adran o Brifysgol Bangor sy'n uh, arloeswyr y maes uh, Technoleg yn ymwneud â a'r môr, sy'n cyfrannu llawer i i faes yy ynni môr, ac wedi yy manteisio'n fawr iawn o arian Ewropeaidd. Orbital, yy cwmni arall o'r Alban, yr wythnos yma yn arwyddo cytundeb efo yy parth ynni yy Morlais, ac Orbital wedi derbyn arian sylweddol dan gynllun yy Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd. Yym. Mi ai dynnu at y, at y terfyn, mae'r ma cloc yn mynd. Pobl ifanc Môn ydy'r ydy garfan arall dwi'n bryderus yn eu cylch nhw. A'r cyfleon sy'n cael eu cau, cyfleon uh, mewn addysg, y cyfleon uh, uh, i weithio, uh, mae'r ma ymfalchio yma mewn cau symudedd rhydd o bobl unwaith ag am byth yn rhywbeth sydd yn wrthyn uh, i fi fel tad i drio blant sy'n uh, sy uh, yn gweld y byd fel ei, ei, ei, ei ard gefn ac yn gweld y cyfleon sy'n dod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd. A da chi'n gwybod be, mae pobl ifanc yn dallt. Da ni'n gwybod gymaint o bobl ifanc, gymaint â 70 y cant neu fwy o'r rhai rhwng 19 a 40 ar hugain oed, nath bleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd. A da ni'n fodlon aberthu i dyfodol nhw. yn enw rhyw fath o ddemocratiaeth perverse, sy'n ymwrthod â rhoi pleidlais unwaith eto i bobl. Wel, mae yna ddau reswm pam dwi'n cefnogi rhoi pleidlais i bobl eto. Un, onid ydy'n werth gwneud penderfyniad ar sail tystiolaeth go iawn, um, ac felly um, edrych ar Be yn union ydy rhwystrau adael yr Undeb Ewropeaidd? A dau, onid ydy'n bwysig bod democratiaeth yn rhywbeth sydd mor gyfoes â phosib? Dyna pam bod etholiadau yn cael eu cynnal bob 'chydig o flynyddoedd. Oherwydd mae pobl yn newid eu meddyliau. A'r rheswm maen nhw'n colli ffydd mewn un blaid wleidyddol, neu mewn syniad o bosib, ydy oherwydd bod nhw'n gweld tystiolaeth ac yn newid eu meddwl. Mae'r dystiolaeth wedi newid. Mae'r dystiolaeth yn glir o'n blaenau ni. Gadwch i ni fesur yn gyfoes, a dangos ein bod ni fel Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddifrifol ynglŷn â democratiaeth heddiw, nid democratiaeth yn seiliedig ar gelwydd ychydig o flynyddoedd yn ôl. Joyce Watson.